Bir gün goşgy ýazdym gijäniň ýary. Kalbym erke goýman gorjap karary, Ýogsa baýam däl men seretseň häli, Goý ýadygär galsyn, gülüşer ýaly. Darmaetler hakynda. Bir gün irden turdy Darmaet meret. Kellesem azardy. Bir pahmyl gerek. Göwünjigi küýsäp bir çüýşe arak, Isledi ýanyndan gatykly börek. Ýogsa sanjyp durdy bagyr hem ýürek, sebäp öten agşam bolupdy warak. Oýlandy-da diýdi, Beh! Näme etmek gerek? Kelle agyrmaz ýaly pahmel-ä gerek. Birden ýada düşdi kafe aýterek. Hyň, kafe gitmek üçin biraz pul gerek. Hany oňa puluň? oýlandy Meret. Jüwlerem pustoýdy, ýokdy hiç derek. Ýöne näme etmeli? Näme etmek gerek? Ýene oýa batdy. Darmaet Meret içini hümletdi. Bäh! Näme etmek gerek? Kafeýa gider ýaly näme etmeli? Nireden, näme edip, kimi sokmaly? Ýogsa alyp barýa pahmyýelli kelle. Kime arzyňy aýtjak? Kime ýetmeli? Gara çüýşä dikip ol öz küýünini, geýindi egnine oňat geýimini. Biline-de dakyp oýunjak telefon, ile göz etmeklik, hamana bir pižon. Ýogsa bar teňňesi bäş, köp bolsa on. Şeýdip girdi-de ol pižon stile, ýuwaşja ädimläp, çykdy soň ýola. Töweregine bakyp, oba hem ile, sag elem taýýar dur telfona bile. Biri göründigi bes, gulagyna tutup, gepleşen kişi bolýa, oňa göz edip. Ýogsa bir tendem ýok gedaý telefonyň. Stili gülkünç olaç pijonyň. Garaz melhem gözläp azarly hala, nazar dikdi biraz saga hem sola. Onýança-da ynha haýdaşlap biri golaýlap gelýärdi obadaş Çary. Elinde-de goçjak bir sebet nary bazara barýardy, satmak hyýaly. Sebäbi pul getir diýipdi aýaly. Meret diýdi. Eh-he. Şul-a saz ýaly. Şu gün meňki onda bolaýjak ýaly. Diýip, öz içinden darmeýet Meret gülümsiräp berdi Çara salamy. Näilow çaryşkam, bamyň-aý senem? Şükür gowy meret oňatmy sizem? diýip gitjek boldy ol öz ugruna, pul gazanmak üçin naryň haýryna. Emma sypdyrmady meret çaryny, ulanyp başlady ussat tälimini. Nirä ugradyň-ow, daňdanyň ýary? Eljaň alyp bur giden bary. Haýde özüň-ä çota keýpiň kök ýaly, hä? Degşen kişi bolup berdi sowaly. Soňra Çary diýdi. Nemelaý Meret, bazara barýanlaý biraz pul gerek. Heý, hojalyk bolansoň kyn eken Meret. Yza galmaz ýaly gazanmak gerek. Diýeninden eşidip Çaryň sözüni Tiz ýetirdi çara bagşyň howuny. Malades Çaryşkam, dogry edýäň, öňe! Başlady Merethan öwgüli söze. Gözetsene-aý dostjan hyjuwyň bile. Ilden yza galma, öňe git, öňe! Görüp bilmedigiň göze çyksyn dost! Iliň agzyna goý, durmuşyň bile. Maşynyňam bolar, jaýyňam bolar. Şu gidişiňe gitseň yrsalyň galar. Ýüregim syzýar dost, abraýyň galar. Ynana Çaryşkam, seň eliň geler! Diýip, Çaryşka ol berdi köp bady. Çaryşkaň açyldy göwnüniň şady. Žyzn eşitmändir ol Çaryşkan diýip. Ýogsa çapadylaý ýörgünli ady. Bu sözleri eşidip, oýnatdy Çary. Biraz monça boldy, göçdi hyýaly. Göz öňüne getirdi özi, aýaly hamana dutuda barýanlar ýaly. Şeýdip bu samsygy öwgüli söze bezedi tä dabandan ýetýänçä göze. Nobat ýetdi indi jüwä gelere, çaryşkajyk iýlip çeňňege tora. Garaz köp çekidä çal bolan çary, degerine degmezine satdy bar nary. Bolanjasyn Alla naryň pulunyň. Şo wagt Meret aňyp eliniň gelenin diýdi Çaryşkajan ýigidiň gülüniň iň gowusy sensiň dostumjan Çarym şu gün seniň üçin jübim dabarym oklajak men göni kompaniýa açarym bilseň wepaly dost az bolýa Çarym şu gün dosty üçin doňaly Çarym diýip Çaryşkany çişirip Meret soň diýdi göwün açyly ýör beýläk seret Täze açylnog şu kafe aý terek. Bardy täze dostlar, Çary hem Meret. Geçdiler stola joşup ýürek, belli däl kim uçjak nary bir sebet, kime agyr düşjek kafe aý terek. Bihabardy Çaryş, ussatdy Meret. Geldi bir ofisant gyz, ilkinji sawçy, jübüňi tozdurýan jadüwe ýawçy. Ýakajygam açyk gözel görküni synladyp lak atyp alýa erkiňi. Umuman aýdaňda jana kebelek heniz nan iýmäkäň şaň edýän melek Garadyr perizat, ady hem gerek Gaşlaram ütülen, çyzylan orak Saçjagazam gyrkyk, jotdaja ýelek Özem bir göwni açyk, şadyýan gülek Maýkasyna-da çekilgi ok geçen ýürek Figura togsan-altmyş, boýlaram derek Bar iýmitem sakgyç diýseň çümherek Öýüňe münüp durjak ahmal bolaýsaň. Hatam taýda-da ýok, şoň ýalak melek. Gyrnaý perem başga, duşursa pelek. Küýseden owatsa baş göýür melek. Ýörände-de näz edip jaý tyllap ýöräp, ýyldyrym çakdyrýar, yzyndan seret. Sen isle-isleme bakdyrýar göni. Ýaşam ýalňyşmasam bolsa ýigrimi Erkiň aljak ünsüň başga sowmasaň Ýogsa redip barýa ýürek bagryňy Ýakasynyň oýy gözüňi deşjek Ýaňy tokgullukdan saýlanan işşek Arpada köp gezen häzir bolmasaň Gümp-samp goşuňa süzüp ganyna mişşek. Eýýämden özüni ýitirdi çary. Nirde gören zat oň beýle tabary. Sebäbi ol jadygöý akyly-hyýaly, Şeýdip alýa bilseň elden karary. Dyrnaklaram lakly gyrgynky ýaly, Bakyp bildigiň bes, edýä ol läli. Sebäbi munuňam etmeli käri yntynyryk gurmak, müşderä tory. Düşünseň maksady özüne tarap, kilendi köp çekmek, özem bitarap. Belli bir ýigidi ýok, alýany talak. Göwnüne ýetjek bolsaň ýapmaly halat, hakyky orginal duty hüýrmelek, umuman işiniň ussady, talant. Sebäbi kafede şoň ýatjak melek gerek bolýa, söwda köp müşderi gerek. Aý garaz ýankyja gelen hüýr melek diýdi müşderilere. Size näme gerek? Kofemi, kolamy ýa manty börek? Näme isleýäňiz, haýsy gerek? Diýenden zakaza başlady Meret. A, bir çüýşejik arak, üç porsiýa börek, on sançak somsa hem ajyga çörek. Eger mümkin bolsa tizräjik alaý, işler eljuk diýýär. Akyp dur ýürek. Ýene diýen boldy. Aý jigim gerek. Umuman sen bize at duşy seret. Ýogsa aç galanlar açlykdan warak. Diýip degşen boldy. Darma et Meret. Şeýdip, iki dostlar lak atyp gyza, oturdy stolda, ýaplanyşyp yza. Bolýa, diýip ýaňky gözel ofisiant biraz göz aýlady berlen zakaza, getirine howlugyp darma etmerek ýene sorandy lak atyp gyza. Aa, sarygan zatlarymyzdan bolarmy derek? Ýa bu isleglerimiz bom biderek? Oýlanyp oturmaň! Hemmesem gerek, nämäň bolsa alaý, gözel gyz gerek. Läşkejigem alaý lülejik bilen. Bolsa salat bilen halozynam alaý. Gapdalyndan sowjak piwedem alaý. Urarys açaryşkam, içeris gerek, diýip paşyrdady blatnoý Meret. Çary diýdi gorkup, Ýuwaşja, Meret! Känem zakaz etme ucu wäde seret. Pulumuz ýetmäýmesin gorkýan men meret. Gapyň agzyndaky wyşbala seret. Pulumuz ýetmese sylamaz meret. Ahmal bolsak bizden goýmazlar derek. Ýüregim hopura eýýämden meret. Haýyş edýän indi zat alma meret. Diýip gamgyn wagty Çary merede wyşbala gaýta-gaýta serede. Meret diýdi. Ýa-heý. Giň boldy Çary. Ýetmese ýazdyrs, bolany bary. Öňem köp ýapdyrdym muny ýaltjak bary. Özüm daş ederin, daryk naçary. Bu sözleri eşdip Çaryşkaň haly azajyk köşeşdi göwün karary. Garaz az wagtdan zakazyň bary düzüldi stola. Hany al Çary! Diýdi-de hüjüme başlady Meret. Iýdiler, içdiler üç şişe arak, läşkedir, somsadyr, lüledir börek, soň balygam alyp boldular warak, hemmesi hem iýildi. Ynjaldy ýürek. Ahyry hasabyň geldi öz orny, keýp edenler otyr sypalap garny. Ýagdaýlaram tüpeň. Sigarly erni, Gözjagany süzüp garaşyp burny göje düler garny gözlerine çenli ahyry ofisant gyz hasaba geldi. Gadyrly müşderiler bäriňde seri iýen zatlaryňyň hasaby gerek. Çary diýdi. Oýun, oýun eý meret. Jigiň bir zada diýýä jügüňe seret. Bolýa diýip soňra darmeýet meret. Häzir berjek diýdi. Howlukma gerek. Soňra diýdi, Çar iç, bir munda otur, häzir men bulary edişime seret. Ýogsam halys etdi bolşup jan seret, bar eden keýpimiz edip biderek. Häzir meniň dostjam kimdigime seret. Diýdi-de, daş çykyp darma etmeret, garma üýrmelikde ýitdi ýok derek. Garaz, sokulanyny bilip soň Çary, ýat edip aglady, bir giden nary. Indi öýe nädip jogap bermeli? Sebäp Ezraýyldy, öýde aýaly. Žalka Çarişkanyň süllerdi murty, Meret hana duşup çyrjadyp torty. Meret han oýunda çyzdy üstudy, Çarişkajyk boldy kartynyň çorty. Şeýdip ýat kafede Çary görgüli, Bir ýarym milliona boldy bergili. Sözümden many al, dostumjan seret, Köpelipdir indi şuňňalak meret. Aýdar nedir bagşy, ýazyber döret, Bizden nusga galsyn geljege tarap. Düşünseň dil berme aýdyp köp zada, Başarsaň gezginiň, ümsümjek sada. Kalbyňda berk sakla aýdylan sözi, Diliňden gelýändir başa belada.